want us to introduce our first comedian on the show. Are you ready, ladies and gentlemen? Are you all ready? DJ, DJ, DJ. Uh, jokne na muntie. Untie. Ero kama na enyanyi kwa mga juang kumbende yudo kinde mondi mol ka india nyasi ni endi mar onage show fm mabende makoro ndamuno endi s.k kataki ratu simi uh, Kenya. e kaendi mamakore kendo yudore kaendi e demo maduong' e boma maduong' mar Upper Hill e kendo bende uh, yudore kanyo ni Hilton Hotel. E, kate mapiyo piyo inya adhi nyaka e sudu mara mar ariyo kama yudore kanyo endi gi jagono endi man gi e, lony marariyo e weche gi mag fwambo kod keyo Odiwo Jaobwanda e suduno kanyo inyalo winja kamoro amora ma intie. E, awinji machiegni nyakwaromo ka jwang' e winjo weche manyien en saa adek. Jal moro pod yudo thieth e kaunti ma Homa Bay e osiptal mar Rufaa maduong' ma kaunti noero bang' yudo hinyruok mopogore opogore. Jafwambo marwa Ajwang' Junior owuotho e osiptalno. Okebeno endi ma hike ni adiere sani yudo rem malich matamre gi nono bang' bende eh, goye gono kendo nyangetane to oko gi jago moro ma bende noyudore kanyo endi eka to njuke e tok chik. Kendo bende jago ni endi higeno ibiro dhi chwal e nyim doho bang' bende toyo njuku ng'ato eh, e tok chik kacha chande. To kwawere gi mago nyikwa Namgajo wang'e ni jogo ma bende ringo ng'wech pitipiti e kaunti ma Homa Bay koro kwayo Piny owacho mondo okony gi gobok mag tich. Ajwang' Junior kowuok e kaunti ma Homa Bay gi mathoth. Riwruogno endi mong'ere kaka Night Runners Association sani endi osundo piny owacho mondo ochwal ne kanyo endi oboke go eki masidho kata yango tijgino endi mar ringo ng'we otieno. Oganda gi eki sani endi ywago rewo malich matamre gi nono owira bina jopiny oketo gi girunge gotieno ma ok ginindi. E, kata kamano endi gisingo chopo e dohono endi mamalo kata doho mar ywagruok kata kiero to apil mondo gichwal ywak ma kamano. Erokamano jafwambo marwa Joan Junior. Kwa weri gi mano en e kaunti ma Homa Bay kucho. Koro to ikwayo Mikayi Gladys Wanga mondo okwere jomoko mosebedo gi tim mar losruok e nam. Ajuang' kane oloso e laro mar apisi mare e mikayi noendi mar tend piny owacho ma Homa Bay moluor Gladys Wanga Omedo kwayo oganda go eki modak e tend piny owacho ma Homa Bay masani endi puko minyaga e nam kata bende losruok e nam. Kendo bende jolony wacho ni wach ma kama endi osemiyo rech tho mokalo. Kendo jopidh rech sani endi kwano lal kuom omenda go eki mabalang' ma bende e, giseyudo kanyo endi deno endi mar tho mar rech. Med mana keti kaendi nyakwara Mukajwang', we wadhi anena e kaunti ma Siaya kama ringre mosenindo ngire George Magoha koro to irito mondo kiny kane kar yueyone makende. Ajwang' Junior notimo limbe e par Magoha mantiere game e kaunti ma Siaya kucho. Ajwang' iwinja? Awinji makare eh, achiel kachiel kanyo endi kowuok e game e Siaya kama bende oganda makwar machalo mire Osemolo kaendi emotelo ne iko mar ngire George Magoha mane owito ngimane tarik 24 e dweni oendi mokalo kendo bende jopiny sani endi oseturo osetero ng'ur margi e duma ma- madung' malo kaendi mondo gikwa jogo eki man gi lony e baro bwongo gigolo bwongo ngire George Magoha e, kae to bende gichwal ne jalup ker. Kane giyango wach ma kamaendi, ne gitemo wacho ni mano endi en timno kata bende e, twak e, rang'inyno endi mar obwongo midhi ik kendo biro lal nono. To nyakoromo ka jong koro wanyane na kaka paw tuke chalo kama jogo ma bende rofuoge koro to kiny noyuor e piem mar muodo nyoyo kata ondelo e kaunti ma Siaya. Ajwang' Junior gi mathoth. Kowuok e lap tukeno endi mar chula ma Mfang'ano e, fuogego eki mane nie piem muodo ndelo sani endi ywago rewo malich mokalo wira bende kama gikete dhogi e, tamre ne gichwalo ng'ur ne jagono endi matayo weche tuke tend piny owacho endi ma Homa Bay e, kama giwacho ni koro ni endi to romo chwalne gi wechego eki mag e, kanyo endi madho alot ruda kata bende bang'o makati e kinde gigo eki manyalo miyogi e, kanyo thuolo mar piem mag chiemo e, nyikwa Ramogi mage makelowa giko e, winjo weche manyien kane okelni kod an Ajwang' e, Junior. Piga makofi.